Sorry qiegħed tard, imma bħallum eh, darba fix-xahar nipprova nnaddaf il-friġġ u dik toħodli l-ħin. Il-ħanina, u kellek xi balla leftovers. Left over and over and over, immaġina anka daqsxejn mushrooms pilużi tal-awli Mhux fil-friġġ. ħanet ħak bejk, għax jiena meta ikolli dik il-ġurnata nagħmel nħossni isni arkeologu dejjem issib xi ħaġa li mhux qed tistenna. Xi dadam antika, xi daqsxejn salza li kkankrat lek u saritlek fossil mal-friġġ. U d-dati, jaw l-expiry days, għaw vera tgħid. Xena kena dal-bodġam, dal-pistaccio, tajjeb, illi kull eh, fil-ħodu nidilku minnu. L-lum skoprejt li kien tlet snin skadu. Snin. U ġili ħriġna għatu, kam għamil ħazin li kien għazab il-ġam kien. Umbat, ikun hemm dak il-laħam, zgur għandek, sinjur għandi, kollok dak il-laħam. Kull friża ta' ice cream taf x'inhu, tgħid noħorġu niddefrossjah u mbagħad tgħid hekk forsi m'għandix aptit lilu nfuttih u tarġa' titfgħu eżatt fejn kien. Nifhmek ma kunx taf x'inhu aħjar ma tiddefrossjax, jiena mbagħad nieħu gost imma jekk ħa nitkellmu fuq il-friża. Għax ġieli nsib xi ġelat inkun xtrajtu, ngħid ara sibt u nieħu gost nieklu. Ħaġa mhurlek lura fuq il-fridge, ġieli nittinta fridge. U Eżempju, kollox ħaġa tinta. xi lampuka tqattgħallek qatri jew xi ġobna li tkun inħbietlek u mbagħad tnittillek il-fridge kollha. Ma nafx, għax il-lum. Ma ħanajdlek sorry, eh. ħanajdlek sorry, il-fridġ tajt ħafna fuq il-familja. Mela, il-fridġ hija t-tieqa tal-familja. Mela ħażin ħafna li jgħax bħalissa fridġ bojt għandna. Jew hekk jew inkella intom familja naqabuċċa x'tieklu jista' jkun. Imma, eh, morru għal Nikol u Mariz żewġ anzjani tagħna li llum taf x'għamlu. Eh. Marru f'daycare center. Ejja bilħaq. U Nikol għala la qalba. Imma mbagħad Agost. Sallum ġejna d-day center. Issa tara kif tiħu gost. Jem id-dar. Jena din it-toothpicks noqgħod nilgħab bihom mela ġibni għaw. Ejja ħammorru.

Naħseb li tiddejqu ma' vera pjaċir. Ma' dawn ma' niddejqu

Hey, u minnaw insellmu l-anzjani kolla illi tajna maħħom tal-Active Aging Center ta' San Tomas ta' Marsa Skala. Mistoqsija interessanti, jekk jattu zewġ karozzi ġu l-wardens, jekk jattu zewġ dajes? Dardira, kesaħ, essan ħalsek jien! Jaġġara l-ekordin. Wasalt fuq il-xena u temmen illi dal-kaptan zmagat Garali l-ħabel għax ħasibni l-baga. X'inhi s-sitwazzjoni allura? Imnejka, għax hekk ħa noqogħdu naqlaw dal-accidents fuq il-baħar mhux lambretta x'in nitela irrid dingi, irrid dingi u anke diska rridu nbidlu sander ta' Ima diska. Lanċa ġejja oħra sejra, ħdejn gozo ħabtu f'xulxin, il-kaptan bil-vista mnejka Għattanilu l-dal-miskin, għamillu karta, għamillu karta, għam... Il-multa di kif ħantijilu sander tajt. Ma nafx kemm edha jekk jaħtu ġiġ tajjes. Ma nafx fuq il-bahar jena ma ħana mililu għatta parse kemm fil-mobile mela 6 punti u xi 200 euro. Daqsek, eh, eh, ejja eh. ħanħasek jena, dardina, ħalli fejdi. U dak kien shooter għallum niltaqgħu għada. Għada fuq id-drittijiet tal-konsumatur!